Exodus ti nwɔtwe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, 'Sɛ Awurade seɛ ni, Ma me man no nkɔ nkɔsom me. Na sɛ wɔampene amma wɔankɔ a, hwɛ! Mede mponkyerɛne bɛha w'asase nyinaa, na asuo no bɛdɔre mponkyerɛne manyamanya. Na afoforo aba wo fie, ne wo dabikyire, ne wo mpa so, ne wo nkoa afie, ne wo nkurɔfoɔ mu, ne w'afononoo mu, ne wo mmɔre nkodoɔ mu, na wo ne wo manfoɔ ne wo nkoa nyina ara so na mponkyerɛne no bɛforo aba.
Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Ka kyerɛ Aaron sɛ, 'Fa wo poma no, na tene wo nsa nsubɔnten ne asuo so ne ntareɛ so. Na ma mponkyerɛne mmra Misraim asase nyinaa so.
Na Aaron tenee ne nsa wɔ Misraim nsuo so, na mponkyerɛne ba bɛkataa Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm no yɔɔ saa ara maa mponkyerɛne foro baa Misraim asase so. Ɛnna Farao frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Mompa Awurade kyɛw na onyi mponkyerɛne no mfiri me ne me man so, na mɛma ɔman no akɔ akɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Farao sɛ. Wo ara kyerɛ me da ko a ɛnkɔsie, na mempa kyɛw mema wo ne wo nkoa ne wo man, na onyi mponkyerɛne no mfiri wo ne wo fie so, na ɔnka asuo no nko ara mu. Na ɔse.
Ɔkyena.
Na ɔse.
Ɛnyɛ sɛdeɛ woaka no. Na woahunu sɛ obiara biara nni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn, na mponkyerɛne no bɛfiri wo ne wo fie ne wo nkoa ne wo man so. Asuo no mu nko ara na ɔbɛka. Na Mose ne Aaron firii Farao anim kɔe, na Mose teaam frɛɛ Awurade wɔ mponkyerɛne a ɔde aba Farao soɔ no ho, na Awurade yɔɔ sɛdeɛ Mose kaeɛ no, na mponkyerɛne no wuwui, afie mu ne adihɔ ne wuram. na wɔboaboaa wɔn ano akuakuo, na asase no so bɔnee. Na Farao hunuu sɛ wanya ahotɔ no, ɔhyɛɛ n'akoma den, na wantie wɔn, sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Ka kyerɛ Aaron sɛ, Tene wo poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛnane ntontom wɔ Misraim asase nyinaa so. Na wɔyɛɔ saa. Na Aaron tenee ne nsa de poma no bɔɔ asase so mfuturo. na ɛdanee ntontom wɔ nnipa ne mmoa so, na asase so mfuturo nyinaa danee ntontom Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara sɛ wɔrema ntontom aba, nanso wɔantumi, na ntontom no baa nnipa ne mmoa so. Ɛnna akɔmfoɔ no ka kyerɛɛ Farao sɛ. Nyankopɔn nsateaa nie! Na Farao akoma pirimii ara, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ. Soa anɔpahema kɔgyina Farao anim, hwɛ, ɔrefiri adi aba nsuo no ano, na ka kyerɛ no sɛ, 'Sɛ Awurade seɛ nie, Ma me man no nkɔ na wɔnkɔsom me, na sɛ woremma me man no nnkɔ a, hwɛ, mɛma anwansena ahodoɔ aba wo ne wo nkoa ne wo man ne wo fie so. Na nwansena no bɛyɛ Misrifoɔ afie mu ne asase a wɔte soɔ no so amaama. Na mɛhyɛ Gosen asase a me man te soɔ no so da no, na anwansena no amma hɔ. Na wo deɛ, hunu sɛ mene Awurade wɔ asase mfimfini, na mede ɔgyeɛ bɛto me man ne wo man ntam. Ɔkyena na sɛnkyerɛnneɛ yi bɛba.
Na Awurade yɔɔ saa. Na anwansena a wɔdɔɔso pii baa Farao fie ne ne nkoa afie ne Misraim asase nyinaa so, na anwansena no nti asase no so sɛee. Na Farao frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ. Monkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ mma mo Nyankopɔn wɔ asase yi so. Na Mose se.
Ɛmfata sɛ wɔyɔ no saa, efisɛ Misraim akyiwadeɛ na yɛde bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Hwɛ! Sɛ yɛde Misraim akyiwadeɛ bɔ afɔdeɛ wɔ wɔn anim a, wɔrensi yɛn aboɔ. Yɛbɛnante nnansa kwan akɔ serɛ so, na yɛakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn sɛdeɛ waka akyerɛ yɛn no. Na Farao kaa sɛ, Me deɛ, mɛma mo kwan na moakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade mo Nyankopɔn wɔ ɛserɛ so, na akyirikyiri nko na monkorɔ. Mompa kyɛw ma me. Na Mose se, Hwɛ, merebefiri wo nkyɛn makɔ makɔpa Awurade kyɛw, na nwansena no afiri Farao ne ne nkoa ne ne man so ɔkyena. Na nkontompo nko na Farao ntwa bio se ɔremma ɔman no nkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ mma Awurade. Ɛnna Mose firii Farao anim kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade yɔɔ deɛ Mose kaeɛ no, na ɔyii anwansena no firii Farao ne ne nkoa ne ne man so. Anka biako mpo. Na Farao pirim n'akoma saa bere yi nso, na wamma ɔman no ankɔ.